هایبرد چییە؟ هایبرد پێک دێت لە ئاوێتەی دوو پێکاتی جیاواز وەکەم پاسکیلە دوانە دوو کەسی جیاواز پاسکیلەکە لێ دەخڕن هەندێک جار بە جیاو هەندێک جار پێکەوە کار دەکەن بۆ لێخوڕینی پاسکیلەکە ئۆتۆمبیلەکانی هایبردیش لەسەر هەمان بنەما کار دەکەن پێکدێن لە دوو سەرچاوی هێزی جیاواز بزوێنەرێک کە بە سووتەمەنی کار دەکات و مۆتۆرێکی کارەبایی کە پێکەوەیان بەجیا کار دەکەن تا ئۆتۆمبیلەکە بەرەو پێش بڕوات

لێخوڕینێکی ناوازە، بێدەنگی. بەکارهێنانی سووتەمەنی کەمتر لەگەڵ ئۆتۆمبێلی هایبردی تۆیۆتا. ئۆتۆمبێلی ئاسایی تەنها بە سووتەمەنی کار دەکەن تا بگەنە جێگەی مەبەست. ئۆتۆمبێلی هایبردی تۆیۆتا بزوێنەرەکە و مۆتۆرە کارەباییەکەی بەکاردەهێنێت، ئەمەش واتای بەکارهێنانی سووتەمەنی کەمتر. کاتێک لە ترافیک چاوەڕێ دەکەیت، ئۆتۆمبێلی ئاسایی سووتەمەنی بەکاردەهێنێت، بەڵام ئۆتۆمبێلی هایبردی تۆیۆتا هیچ سووتەمەنییەک بەکارناهێنێت کاتێک بە مۆتۆرەکە کار دەکات. تەنانەت لە کاتی کارکردنی سیستەمی ساردکەرەوەشدا. گازی زیانبەخشی کەمتر. بەهۆی ئەوەی ئۆتۆمبێلی هایبردی تۆیۆتا سووتەمەنی کەمتر بەکاردەهێنێت، کەواتە گازی زیانبەخشی کەمتر بەرهەم دەهێنێت. لێخوڕینێکی ناوازە لەگەڵ ئۆتۆمبێلی هایبردی تۆیۆتا، لەبەر ئەوەی ئۆتۆمبێلی هایبردی تۆیۆتا باشترینی هەردووک بزوێنەر و مۆتۆرەکە بەکاردەهێنێت، شۆفێر دەتوانێت چێژ لە هێزێکی زیاتر و تاودانێکی نەرم ببینێت. بێدەنگی لەگەڵ ئۆتۆمبێلی هایبردی تۆیۆتا بە پێچەوانەی بزوێنەرەکە مۆتۆری هایبرد بە تەواوی بێدەنگە بۆیە ئۆتۆمبێلە هایبێردەکانی تۆیۆتا بێدەنگترن و لە کاتی شۆفێری هەست بە ئەزمونێکی تەواو جیاواز دەکەیت ئۆتۆمبیلی هایبرد چۆن کار دەکات ئۆتۆمبیلی هایبردی تۆیۆتا پێک دێت لە چوار بەشی سەرەکی بزوێنەری سوتەمەنی مۆتۆری کارەبایی پاتری و یەکی کۆنتترۆلکردنی هێز کە بریتییە لە دابەشکەری هێز بۆ بەدەستهێنانی زۆرترین کارامەیی. ئۆتۆمبێلی هایبردی تۆیۆتا دەتوانێت تەنها بزوێنەر یان تەنها مۆتۆر بەکاربهێنێت یاخود هەردووکی پێکەوە کە پابەندە لەسەر جوڵەی ئۆتۆمبێلەکە. ئۆتۆمبێلی هایبردی تۆیۆتا پێویستی بە بارگاویکردنەوە نییە چونکە بزوێنەرەکە بە شێوەیەکی ئۆتۆماتیکی پاتریەکە بارگاوی دەکاتەوە هەر کاتێک پێ ویست بێت. بزوێنەرەکە و مۆتۆرەکە بەم شێوەیە کار دەکەن بۆ دابینکردنی ئەزموونێکی شۆفێری نەرم. با لەوەوە دەست پێ بکەین کاتێک ئۆتۆمبێلەکە دەوەستێت. بزوێنەرەکە و مۆتۆرەکە لە کارکردن دەوەستن، لە کاتێکدا پاترییەکە بەردەوامە لە دابینکردنی هێز بۆ ئۆتۆمبێلەکە، ئەمەش بڕی بەکاربردنی سووتەمەنی و گازی زیانبەخش کەم دەکاتەوە. کاتێک ئۆتۆمبێلەکە بە خێراییەکی کەم دەڕوات، هایبرد مۆتۆرەکەی بەکاردەهێنێت لە کاتی دەستبەکارکردن یاخود لێخوڕین لە خێراییەکی کەمدا، چونکە مۆتۆرەکە دەتوانێت توانای پێویستی بۆ دابین بکات، کە وا دەکات ئەزموونی لێخوڕین زۆر نەرمتر بێت. کاتێک ئۆتۆمبێلەکە بە خێراییەکی نەگۆڕ دەڕوات، هایبرد بزوێنەرەکە بەکاردەهێنێت و پاتریەکە بارگاوی دەکات تا دواتر بەکاری بهێنێتەوە، ئەمەش دەبێتە نەمانی بەفیڕۆچوونی وزە. کاتێک ئۆتۆمبێلەکە بە خێرایی زۆر دەڕوات، بزوێنەرەکە و ماتۆرەکە پێکەوە کاردەکەن بۆ دابینکردنی هێزی زیاتر، لە ئەنجامدا ئۆتۆمبێلەکە هێز و خێراییەکی هاوتای دەبێت لەگەڵ ئۆتۆمبێلێک کە خاوەنی بزوێنەرێکی گەورەتر بێت. کاتێک ئۆتۆمبێلەکە برەیک دەکات، وزەی دەرچوو لە ئەنجامی برەیککردن یان هێواشکردنەوە، دەبێتە هۆی بارگاویکردنی پاترییەکە. ئۆتۆمبێلەکانی تۆیۆتا هایبرد بەهێزن، سووتەمەنی کەم کار دەکەن، وزەی زیاتر پاشەکەوت دەکەن. ئۆتۆمبێلەکانی تۆیۆتا هایبرد زۆر سەلامەتن و پێویستیان بە بارگاویکردنەوە نییە. جۆر و تێچووی چاککردنەوەی هەر وەکوو ئۆتۆمبێلە ئاساییەکانە و هەمان جۆری سووتەمەنی بەکاردەهێنێت وەک ئۆتۆمبێلی ئاسایی. تۆیۆتا عێراق لە ئێستادا دوو مۆدێلی هایبردی هەیە پریوس و کامری هەموو ئۆتۆمبیلەکانی تۆیۆتا سێ ساڵ یاخود 100 هزار کیلومتر گەرنتی لەگەڵدایە هەر کامیان زووتر بێت باتری هایبرد هە ساڵ یاخود 1600 هزار کیلومتر گەرنتی لەگەڵدایە کامیان زووتر بێت تۆیۆتا لێ بخڕە بە دڵنیایی